Sabik ah caan ṭha kan petu Bawipa min thang ṭha si ko seh. Tutan Youth Conference ah a hlei khun in lunglawmhnak kan phil hna rua tiah ka ruahmi cu kan pray worship team pawl ca kan kut kan beng rau rua da ka ti te zapei ban beng ta hna usih kan pray worship team ca an min hi khom loi van di hin cun OMG kan sak hna la oh my god ti kha kan sak hna la te hi tluk in kan lai mano chungin Awṭha hna music thiammi hna Bawipa nih a kan pek ca zongah hin Bawipa min kan thangṭhat ti kha van chim ka duh. Tutan caan ah kan donghnak caan zong si i ka hin kan cawnmi dihlak thawngṭha kan theihmi dihlak kha a zapi tein kan hngalh viar ci a si. A donghnak kha biafunnak tuchun i kan tim a simi Zeimasi cu LOL kha a saunak in thangpin ni e dawtnak in i nunpi ding dawtnak Pathian kan dawtmi kha kan nunnak ah vai nunpi ding timi tlangtar he ka hen adonghnak ka van thuah lai i ka chim dih hnu ah khan khi a ceu te kan in pekmi hna kha nan nei rih ko lo maw nan sam hna nan i khih thul nan kut nan thi thul pa pawl bawng bizal a sen hla u a ceu kha hika chung nan se ceu la la tha la lo hika pastor ten nei lo hi van pi ti hna u lo nei lo mi kha he zang fara te kan pek pek ti hna u lo an ni he mui lak um mi se ceu phun rem lo le Pathian nih minung a kan dawt ning cu fiang te kan hngalh viar i Pathian vel sa thawng nih a kan chimh a ngan zia ngaihthiamnak a ngan zia tu zingah kan chim i zei he dah an ka chimmi chung ka lung ah hong chuak i ka tahchun tiah cun Pathian vel le ngaihthiamnak he vawlei cung rilipi khi va si seh law nang le kei kan sualnak cu hi hi lungtia te lawng a si Chim duhmi cu kan sualnak hi Pathian vel sinah cun zeitluk in dah a fat i kan caah Pathian vel hi zeitluk in dah a ngan ti hi tuzan kan ruah ahcun lawmhnak chim lo in um khawh a si lo. Cucu Pathian dawtnak, Pathian vel le ngaihthiamnak a si. Tuzan caan ah Bawipa nih vawlei kan dawt ning hi kan pa Laimi nih kan pa Stephen pa Dr. David Van Bik nih rak chimmi cu mino deuh an si tikah Laitlang lei um lomi kan thei tuk lai lo. Zeitlai law a ti ahcun a ti van khin a vai khi ek in i rungrul khi nan thei bal maw lai lai khi anam taktak mi khi khi tluk in arim anam mi hi kan nih kan si ati van khin ara i ahong kan hnap mi ahong kan pom ti ati cu cu pathian dawtnak a si pathian dawtnak timi cu cohlan awk a tlak lomi dawt awk a tlak lomi Fi a nungmi, duh a nung lomi va dawt khawh khi Pathian dawtnak timi cu a si. Tuzan tu chun ah, tuzan caan ah dawtnak nan tlun hnu ah vai nunpi u law dawtnak i va nun u timi an in cah kan in cahmi hna CBCUS mino nih kan cahmi cu minung pakhat le pakhat ah ai lawmmi le theihhngalhmi le hmuhmi minung le a kan dawtu lawng khi va daw hna u ti khi an in cah duhmi hna kan in cah duhmi hna si lo. Pathian nih a kan dawt bantukin dawtawk a tlak lomi zuri, siri, genghna i a lut sualmi, thong a tlami le thlarau tlau a dermi hna kha va daw ti a kan fialmi a si. Zeiruangah nangmah le keimah zong tuzan caan ah hin dawt awk kan tlak lo bu, bupi in pei Jesuh nih ka hmun ah kan dawt cu. kan tlangtar zohan pariat uh, ahme pariat chungah tua uh, lungi an chehmi nu kong ka fiang tiang kan hmu hi ahin an chimmi tampi lakah tuzan ah van nol than ka duhmi cu thil pahnih a um cu zeidah si ti si ahcun Jesuh nih minung a zoh ning mit le vawlei mi nih minung a zoh ning mit pahnih a um Cucu Jesuh a vawlei mi hna nih cun an khuapi in an phunglam ah cun sualnak a tuahmi hi an sualnak kawl le puh le dantat rumro hi vawlei mi hna nih kan hmanmi lungput a si. Jesuh cu minu an ratpi tikah a sual ko bu zongah a sualnak ngaihthiami hmailei a nunnak ding caah thil ṭha hmuhpiak khawh pengmi le a sual phaw loin dawtnak tu kha a hrawmh pengmi mit neimi Jesuh cu a si. Cucaah Jesuh nih keimah muisam loin sertharmi nan si kan ti tikah zumtu hna kan nunnak ah hin kan chungah thiang thlarau a um tikah hin kan nih te hi cu Jesuh mit cun maw mi kan zoh asiloah minung phung a simi khua phung a simi dantat awk tlak sualphu awk tlak hi cu a ton awk a si ko zuri pa hi cu a har awk a si ko hi pa hi cu ai pum lo tuk le a cungah thlachu a pi awk si ko tiin dah vawlei phung in dah kan cuan ti hin hin ni zan ah ruat ṭhan u ti kan duh hna cucaah cun hi Minu le hi hna khua karlak ah Jesuh nih a fianter ngaimi cu kei tu nih cun zeitluk a sualmi zong hi an caah an ṭhatnak hmuhpiak khawh kai zuam i anmah kha ka dawtnak te kha kai zuam ti kha a langhter i cucu nihin ni ah nannih kannih cu cu dawtnak cu a kan cawnpiakmi a si lungchen van ti ma hi no nu kha va neimi si ti si cu mu sakalaw maw van chim pa ve ca si maw va nei mi se aw pa dang sinah va sual a tikah khan ava le chungkhar an thin hang tuk le lungche an dada khan aw ava le sarong rual chan vialte cu lung hi tia papiam van i zawn ti se chu a ngan kho ning e liang bang van i zawn le an liang dong he kok pet a zana kan thun sui wan i thu ti se chu fa dong he Culawng si lo Jesuh umnak kha a cheng pa ti si cah culawng Bible nih khan a to ah a sawng le ko ding tein hong to ti kha a sawng pa le a thlang ngak i nan um ti an lung ngan ning cu lung an van chia cio ah khan an ril le in dinga rawh ti si cu Bible belte u lo bu kai ba chim mi na si ka hei tuakmi khi minung pakhat a van sual tik i laimi zong nih kan hmai ah kanmah nakin a sual deuh kan hmuh i kan khrihfabu vei khat i ai palhmi kan van hmuh i soi rumro lungthil le kan mit in san a tlaih lonak rumro zoh kan duhmi lungput khi dok aw Jesuh nih a langhter duhmi si cu khuami hna lungput cu si tunai ah hla kan sak piakmi zong kha laimi tampi kan mi zoh ning ai dang tuk laimi nih lungput nih mino nih remh a haumi cu nai lai tlang tu zong ah ka chim cang mihrut hi dok aw kan cawnpiak kho hna lo le an hruhnak ah nih kan hman cu ke bei hi dok aw an in bei ning ah kan cawn hna le capo ah kan hman hna cu mihrut le ke bei hmanh a cawnpiak kho lomi zumtu hi zeitin hme Jesuh nih nihin ni ah kan sila ra silo kan ti hnga kan lungput kan ruahning kha thlen a hau cucaah Jesuh nih hi ka khuami hna sinah langhtermi cu misual misan tlai lomi hi sual va puh le dan va tat ding ah hin nihin ni ah Jesuh nih cun ka ra lo zeiti vawlei ah ka ratnak cu misual mi hna le Salomo kham awk le a tlaumi hna kawl awk ah ka ra tiah kan ti nihin ni caan ah Jesuh nih CBCUS mino vialte a kan kawhmi hi vawlei cungah kan thlahmi hi mi bia va ceih ding ah a kan thlah lo mi va daw ding ah thlahmi kan si mi biaceihtu ah kan thlah lo mi va daw dingah thlahmi kan si kan na chuak lai na khrifabu na kir ṭhan lai na siang na kir ṭhan lai na rian ah na kir ṭhan lai nangmah nak fel lo na hmuh hna lai mihrok hrualpa na hmuh hna lai nangmah nih ai cathal timi na hmuh hna lai tikah hi bia hi va ruat zungzal pathian nih nangmah zong hi na kong an ceih lo hi thisen thawng in dawna sining te nan cohlan cu cu na cungah na tuah bantuk an tuahpiak bantuk cu cun dakaw vawlei ah Jesuh nih tuah hna seh ti kan duh cu minung cio he ṭhatnak kan nei cio uh, Reverend Chan Thawng Lian nih a kan chimh i theologian pawl nih approach thar an hmuhmi zei thil si tiah cun vawlei cungah zeitluk i a felmi zong hi zakhat ah pahnih cu an palh an sualnak a um an ti zeitluk a sualmi zong hi zakhat ah sawmkua le pit an sual zongah pahnih cu an ṭhatnak a um ti an ti Cu tikah cun cu minung minung hna he nan vaichon tikah hin sawmkua le pariat a palhmi pa palhmi nu kha a palhnak si loin a ṭhatnak pahnih te bia na va ruah si ahcun a nun thlen fawi tuk ee ti an ti. Sihmanhsehlaw zeitluk a ṭhami pa pastor pa sawmkua le pariat a felmi zong kha a chiatnak pahnih kong va chim hmanh na ca thla cam huam la lo ti. chim duhmi cu minung hi kan ṭhatnak zawn le kan thil ti khawhnak zawn te kha accept an i tuai kan i cohlan piak si ahcun cu nih cun dawt nunnak a thlen ko cu Jesuh le Simon vaya Simon inn ah rawl an ei lio khan Jesuh le hodah an i tong kha Jesuh kha honi dang ton CEBC hol cun arnu nih ong ton soloma tunai sa dang te kha CEBC hol cun arnu kawl hol cun kawi pa nih phate ma dem aman ning te simu ong ton tikah Jesuh nih a sualnak vialte le a santlaihlonak vialte le a thurhnomnak vialte ka khat mat a cungah a soisel lo cu a sining tein a cohlan i cu nih cun cu nu nunnak cu a remh cucaah Jesuh nih sal kan ti ti hna lo zeite hawi ṭha kan ti cang hna Jesuh tu ah Jesuh hawi ṭha na si Jesuh nih an dawtnak na theih i cu hawi ṭha na sinak cun midang cungah hawi ṭha kan si ve awk a si a palh deuhmi le sanatlai lo deuhmi le kan society ah khe thleidan dohmi minung an um tikah khin maw anmah nak fimthiam ah anmah nak thiang ah vai ruat sual lai ci Hitler chan lio ah zu miphun tampi thattu center pakhat i a tlaitu pa cu America nih an tlaih i thong kha zakua sawmruk le thlawrhrang ah khan tazaan cuai tikah witness a um lo ahcun justice nih bia khiah khawh si lo ti tikah cu lio i a tla vemi pa an tlaihmi pa cu camp a ummi pa kha an kawh an kawh i biaceihnak zungah an chuahpi i cu ahcun a hong ra i a hong lu bak hin tate pa nih cun a tap le tuang hi a cum a cum a cum le tia tu ci pa nih bia ceih khawh si lo ti le court session ka cancel cucu CBS i 60 minute biahalnak ah khin kha pa kha an hal bian hal ding zei ruang ah dah kha ni ah khan na ta e ti an ti tikah khapa an ti nak kha man i philh khawh lo a sual tuk nak kha man i philh khawh lo na cungah na lung fak tuk ti tikah a si lo ti ka ruami cu ka pa ka hmuh bak khan kei zong hi amah ne ah kan rak um ning lo ka sual ve ko hnga e tiah ti chim duhmi cu minung vialte hi a sual kho dimi le a itluk dimi lawng an si hi pai keimah nak sual lo ti zongah amah nak man in a sual kho minung lawng te ka si yuan mi kan si ti kha a lang duhmi a si Cucaah cu a sualmi minung cu Pathian nih a kan cohlan i Pathian nih a kan dawt i cu a kan dawt ve bantukin midang cungah va dawt kan in nih a kan fialmi a si. Tu nan va tlung lai nan va kal lai i na dawt khawhmi hna minung dawt kha live out love i a ṭharkhat a si lo. Na rak dawt khawh bal lomi minung kha hi pin leiah na va dawt khawhnak ding caah nihin ni ah ka hmun in Jesuh nih fialmi kan si. atu ah mino hna kan nunnak hmangin Pathian dawtnak langhter caan a si cang American kan lai mino tampi kan um i atu ah cun kanmah le kanmah kan i dawr i nain 2025 ah cun lai mino hna hmangin minak mirang sapenit miphun dang nunnak ah dawtnak le thawngtha le thiang thlarau le Jesuh thatnak alang lo si ahcun nihin ni lai mino hna biakinn chung i Pathian kan zumhnak kan dawtnak kan kan au langmang mi san tlai la lo hihi cu a ol tukmi thil a si Cucaah cun nihin ni ah sawm kan duhmi hna cu cu Jesuh nih an dawtnak thawng cun cu Jesuh nih na cungah hi tluk in santlai lomi tiah mitthli tla ka kaan na rai thla na cam i na khup nai bil i hla na sak i hi tluk keimah santlai lo a ka dawt tiah na pommi na hngalhmi kha na hawipa na hawinu san a tlaih lo caan te i taza bia na va ceih i na va soisel i a kong chiat na va ceih si ahcun san na ceih lo caan te ah khin Jesuh nih in soi ve se law in ceih ve se law na celh la maw kan celh lai lo Jesuh nih a kan ca tami dah si kha keimah kan dawt hna bantukin pakhat le pakhat rak i do tiah kan fial Cu dawtnak cu Jesuh dawtnak cu nihin ni ah kan society ah kan Khrihfabu ah kan mibu lakah kan nunpi a hau. A ol te lo. Zumtu tampi, mino tampi lai hna kan i thup cu tu ahcun zultu hlei nih zong an maw lo. Jesuh Khrih kha an zul lio ahcun sunparnak he mi vialte nih kan thangṭhat rua lai in ti i biakinn chung hrawnghrang, Jesuh biachim lio hrawnghrang ah an i nuam tuk mi vialte an zohkhenhnak, Jesuh hawi kan sin ti. A donghnak ah Jesuh pawng thut hi sunparnak le mi thakṭhatnak si ro lai in ti le Johan le Zem nih cun an nu kha an bai sawm le Jesuh sinah cun va kal le Johan le Zem an nu nih cun susu hei ti ca Jesuh kha cucaah anmah le kal chil ning khan si ve ko lai cu atu dong ah kan ni lai mi zong hi kawi hei ti pa hei ti kan man ve khi mu nau hei ti kan man cu susu kha zei kan ti hnga nan ni le kan ni hi za thang phun kan si kaw Tangkhat kan si kho aw. Cucaah cun na ni le ka ni zong na ni le ka tang zong an um kho aw. Na nau le pahnih ma van philh hna lai ci na ke lei le na orle van toter hna aw. Kha ni a langhtermi cu zultu hna nih khan sunparnak le thangṭhatnak le mi hmai i cawisannak rum ro khan Jesuh an rak zul i Jesuh vailam an van ta ni khua taktak mi nih phak duh lonak mun kalvri mun i an van phak taktak ahcun ahohmanh nih a zul ngam ti lo Peter la bang cu thli thup te kan a bi a doi a zo tlangval nungak doi te kan te doi ve la bi la a doi tlawm pa la zia Jesuh hoi ni selo mo ti taka mm mm CBC USA men a thei zong ka thei bal na lo Jesuh timi zong he ka thei bal tung lo ka sa lo ti a ti cu Peter nih ngam lo ai thup cu Jesuh nih dawtnak kha tluk i a cung a dawtmi kha a philh le ai thup le zultu dang zong an i thup sinain a caan a hong luan i tiva kam ah cun Jesuh Khrih a thawh ṭhan hnu van i langh tikah Peter na ka daw maw Peter na ka daw maw Peter na ka daw maw ti i Jesuh nih Peter a dawtnak kha Peter nih ai fian hnu ah cun a donghnak ah cun Jesuh caah cun khoika hmun paoh kal ngam i zeitua paoh a ngam i thongtlak zong a ngam i misual mi he um zong a ngam i thi zong a ngam i a donghnak ah cun a nun a dong tiang in bawipa ca a pek i Jesuh ka thei lo ti ka chim hlah Jesuh zultu ka si ti a aw dihlak na au a ngammi dir hmun ah chuak caan tampi cu lai mino hna kan i thup hi aw biakinn chung lawng ah dok aw pathian nan theihnak le jesuh nan dawtnak a langh hi aw nan kut thlirmi vialte ṭha tuk te zei ruang ah dah a leng i mi si fak le kan miphun i harnak an ton tikah zei ruang ah dah nan kut nan thir lo biakinn chung ah nan mitthli a tla i zei ruang ah dah leng ah ripa le a sualmi le a harmi um tikah khin mitthli tlak theih lo in a kong chia lawng cu nan ceih biakinn le leng zeidah ai dang Jesuh nih ma biakinn han a ka dawt khun rua tiah kan ruah cucu nihin ni ah kan society kan mipi mino lawng si loin kan biaknak zong nih nihin ni ah kan rem i kan ni zong nih kan ruah ṭhan i cu Jesuh nih a kan dawtnak cun hmailei ah kan mibu ah kan dawt hna i kan i nunpi ve in kan kalpi a herh cang mino hna nih cuticun kan thlen a hau kan thlen lo sual si ahcun kan tuah lo sual a si ahcun kanmah mino miphun in atu ah hi tluk a nuammi thangṭhatnak le pathian nih thluachuah kan pekmi le hlasaknak vialte thil ti khawhnak hi a lak te lai i miphun dang a pek te hna lai cu ni khua ahcun ṭah ai hram hram i kan ṭah te ke kan kawh te zongah kan sinah a phan ti lai lo. Cu rian cu nihin ni ah mino hna kan nei. Cucaah live out love, dawtnak i nunpi u timi cu na duhmi, na hawikom a ṭha tiah na ruahmi kha va dawtnak si loin hika na va lawi in na huat ngaimi, na theih lo ngaimi, fi a nung ngaimi, na Khrihfabu ai pum bal lomi, na hmuh bal theng lo zongmi, an soisel lengmangmi, na kong a ceih lengmangmi zong kha na dawt khawh lo si ahcun live out love timi hi na caah zeihmanh sana tlai lo Jesuh an dawtnak zong hi Jesuh hmaiah cun ai phrung ngai ding na si cu dawtnak cun kan pawngmam kha nihin ni ah kan dawt a herh cang minung tampi kan Khrihfabu ah kan society an um darak in a tlami an um alcoholic in a tlaumi an um thleidanmi an um pumrua tlamtling lomi an um phunphun in an um lungthin in tlamtling lomi minung tampi an um cu vialte cu nihin ni ah mi vialte nih kan nihsawh tawn hna chela kan thleidan tawn hna kan sinin kan chuah tawn hna kan sin an ra kho tawn kha vialte kha nihin ni ah lai menong hna nih kan kalnak hmun ah va daw hna u si law an hawi ṭhabik si bai zuam si zei ruangah nang le kei misual ca da ko Jesuh cu kan hawi ṭhabik ai chan cu cucu nihin ni ah mino nih kan herhmi a si Culawng Shillong ka hmun ma kan kal tikah ca kan duh rihmi hna cu nan vailam hi Jesuh nih keimah zulh ka duhmi paoh cu an vailam an i put lai ti a ti. Lai mino tampi biakinn chungah cun vailam nan i chawhpi i nan i kaipi nain nan chuah tikah kut ka hram ah nan toh tami tam tuk. Nan vailam te ni put huam lo cu vailam cu ningzahnak ai tel, ngaihchiatnak ai tel, harnak ai tel, cilchaknak ai tel, kha vialte kha leng ahcun tu an huam lo le thangthatnak lawng te pe in nia mino tampi cu lawng cu kan du cu biakinn chung i thangthat le biakinn chung i mi niam kan hu a fel tuk ti phun lawng pei tampi nih cun kan hngah mi si cu na vailam nai put lai timi cu Jesuh nih biaceihnak zong in Kalvari tlang ah kala khan za u law mipi hmaiah pei a vailam ai put cu a celh lo ning a cil an chak ning nangmah le keimah ruang a sual na lo bu pin zeitluk in dah harnak ton cu vailam cu nihin ni ah biakinn kut ka hram ah chiami lai mino si lo in mipi lakah vawlei mi hna lakah vawlei a thei lomi hna lakah i put i Jesuh dawtnak sun zia kha i nunpi ding nihin ni kan sawm ṭhan hna cu vailam put balte cu a ol la lo a olmi thil siselo Jesuh nih an fial ve fawn la lo Cu a harmi cu Thiang Thlarau nih a kan umpi lai i Thiang Thlarau thawngin le Jesuh dawtnak thawngin kan tuah khawh ko lai. Caan tampi cu micheu kan caah cun vailamtah put hi a har ngai lai. Minung tampi nih cun vailamtah tung hi biakinn chung lawngah phun a duhmi kan um. Jesuh nih a vailamtah tung Jerusalem biakinn ah phun lo, Harmon tlang ah phun lo, Zion tlang ah phun lo, minthang a timi, a thiang an timi, biakṭheng ah a phun lo sacrifice tuanak altar zong a phun lo khoika dah phun khoika dah phun mipi vialte luru tlang zei bantuk hmun misual salomaw a sualmi hna thahnak hmun ah dakaw Jesuh nih a vailam a phun cu Pathian fa mithiang bawi ka se timi hi hi tluk misual mi hna sinah dah ngai a va um e ti tiang in rumor le gossip zi tluk dah tam lai hi tuak ko hmano Sihmanhsehlaw cu tlang a va phunmi thawng nang le kei nih luatnak an hmui. Nihin niai pi lei nan va nunnak ah Bawipa nih an dawtnak bantukin Lai mino nihin ni ah ahodah kan mino chungin kan sinah thlarau a phan kho lomi atu lio zong sinah ra kho lomi khi lenglei a ri hai i a tlaumi hna sinah ahodah vailam a phun ngam lai ahodah cun hai har tuam ngam lai ahodah kal lai ahodah an sining ai hlawm ngam lai na kal lai nai hlawm lai i minian ka thang chiat lai a fel lo tuk e a hawipa fel lo mi hen um e a ri ru a khai ru a du po an um e tiah kong chiat an ka ceih lai i ka kal ngam lo na ti si cun Jesuh nih Calvary tlang in na ca vai lam tu a phun mi hi zeitin dak na ruah kan caah Kalvari tlang a vailam a phun bantuk in a kan fialmi cu zei bantuk minung an si hmanh zongah kannih nih kan kal i an sinah kan nunnak kha kan phun a her kan tuanbia ai dawh dingmi cu keimah zong nih ka duh ngaimi nan duh cio dingmi cu pulpit cungah biakinn chungah dai tein thihnak in misifak mahersa le misual mi sinah an nun va hrawhmi thih hi kan nunnak ah kan duh deuh awk a si Cucu Jesuh nih a kan fialmi a si. A nun balte a har tuk nain thiang thlarau nih a kan umpi ko lai. Jesuh nih a kan umpi ko lai. Misual nu cu donghnak ah che an van timh i lung vialte an van put i lung ngan pipi zong cu a put i cu ve bantukin nihin ni zan CBC-USA mino conference ah nan hong ra i kan hong ra vial i nan rat lio caan ah nan phak lio caan ah khan kan lungthin ah cheh dingmi tampi kan nei men lai cu. Salo ma? ahodak cheh na duh ko lai nan pastor te zong ka tu a cheh na kan duh men lai pa hlun lamang ka tepak na kula kan tum hnawh lai ka kha ka zu hua lo tu nan khrifa pa zong lungche nan duh men hna lai nan nu upa zong nan mena upa zong nan pray worship hruai tu zong nan khrifa bua nan huat mi hna le taza chu le dan tan na se anun nak i rok se timi nan lungthli te in nan man ruah pi mi lung a um lai Cuzacun ni ni caan ah Jesuh nih an hal vemi hna cu ka sual lo timi nih kha pawl kha lung in va chep hna u ti a ti. Cucaka hmun man an rat tikah lungche nan du ko risi ahcun hi kai ken ko hi kalei sang pawl he lawi pa lak te kalei sang pawl nan du si nan lak khawh si kalei hi lak khawh si khi kalei khi lak khawh si ka duh le kai lak ve lai Hi lung hi maw hi lung hi thim dingmi pahnih na nei hi lung chehmi maw nai thim lai Jesuh Khrih dah nai thim lai hihi i ken cun dawtnak in an cungah tuah ding a si cucaah cun na nunnak tu zan caan ah na rat i ka conference na rat nak ah na ki lai ai rua ṭhan law lung ngan pipi na mun i putmi na thinlung vialte zan it kho lo tuam i huatnak zer ngaihnak soiselnak cu bu e kha bu e cu peng e kha tlang e a cu kha bangia vialte kha nihin ni zan ah hika hin chia cang tua Jesuh nih keimah i pe tuah hong ka zoom tu hong ka ding tu keimah cu nunnak ti ka si ti bantukin nan chungah thiang thlarau nan chungah thiang thlarau nun i a thar in nunnak tar hmuhnak ding caah na lungthin i a ummi lung vialte cu hi ka hmun hma na chia i Jesuh nih a dawt bantuk tein midang cungah na dawtnak ding caah tuzan caan ah kan sawm hna aho hmanh kha na pawngkam ka chim a hau lo nangmah te in nai theih ko na lungtum cu maw nai kirpi lai siloah Jesuh Khrih dah na kirpi lai. Cucu pumpak pakhat cio ruat hna usih. Lungtum he ka kir ko lai timi paoh kan thu hna lai. Henry Nuewun nih timi cu We are called to be fruitful but not successful ati. Kan ni cu midang ca theitlai dingah kawmi kan si i a thiam bik a tha bik ai daw bik a sakho bik dingah kawmi kan si lo midang ca theitlai dingah kawmi kan si ti bantukin cu live of love timi Jesuh dawtnak cu midang sinah kan tlai khawhnak ding caah pumpak cio apnak kan nei hna lai kan ta kan ceu mi te ka cungah van thlir cio hna usih

Thla kan cam hna na hi te hi experience ruah kan duh hna. Atu ke ceu mi nan hmu hna maw? Zei ruang dah nan hmu? Ha. a le hi thiam ding nan si lo zei ruang dah hi hi a ceu ti si ahcun a hong mui deuh pawh a ceu deuh deuh si lo maw a ceu lio a ceu maw ceu hlah na nunnak na khrihfa na dawtnak cu na khrihfabu le na seremnak comfort zung lawngah cun a ceu kho lai lo a muinak hmun ah dok an ceu deuh ding si cu si lo maw misual mi hna mirak hrol mi hna santlai lo mi umnak hmun ah dok aw zumtu le mithiang kan sinak le dawtu kan sinak kha va langhter ding si cu muihnak ah tuzan ah a ceumi te kha na hmuh bantukin na nunnak hi pin le na valawinak ah laimi phun ca le a tlaumi hna le midang caah khan mui lakah na va kal le tu bantukin na ceunak hnga ding ca kan sawm ṭhan hna pumpak cio amnak kan nei hna lai i ka chim cha cun na pumpak cio i kan ap tikah na ruah dingmi cu Jesuh nih zeitluk in dah an dawt i cu na dawtnak cun midang cungah zeitindah na dawt khawh lai i Jesuh dawtnak zeitindah na aupi khawh lai i na rat lei i nai putmi lungtum ngan pipi fa pipi na lungthin i a ummi huatnak remlonak soiselnak pengtlang thleidannak Khrihfabu thleidannak pakhat le pakhat cung nek neihnak zer neihnak hakkauhnak vialte lung cu hi ka hmunhma an chiah i Jesuh Khrih dawtnak Jesuh Khrih mi zohning mit kha

A kan dawtu kan biakmi kan Pathian Bawipa tuzan chan ah kannih vialte na hmai kan rat tikah mitlamtling lo michanbau kan si kha kan i hngal i Bawipa atu caan ah kan tlamtlin lonak le kan chambaunak cu mi huat kan hmang mi soisel kan hmang mi varawk hna si ti a ruah kan hmang mi an zawt tikah mi sa nan tlai lo tikah kan pawngkam kan hawi le hna kha haran ton tikah kan ni ni cun kan dak i lawm to ni kan lungthli te cun kan dak i lawm i mi harnak le mi tlahnak kha kan lawmnak ah kan dak hman caan tampi um ko bawipa sehmanhsehlaw bawipa nang tu ni cun kan rak sual lio le kan rak pal lo lio ah khan cun bawipa kan ca mitthli na tlak i thisen na luanter i kan sual ko na bupi in nang nih cun na rak kan cohlan bantukin tutan caan ka arami vialte nih kan lungthin i a ummi cu vialte ruahnak chia kan ruahnak an rak ruah lengmangmi midang cungah khuami hna mitmu in an sual ruangah bawipa an nunnak a heh tiah soiselnak le dantatnak dingin kan rak ruah lengmangmi lungtum vialte cu nihin ni zan ah hika hmun hna in kan thlah khawhnak hnga ding ca zongah na thiang thlarau in kan bawm ko karam i vialte bawipa hika hmun hma in kan kir tikah na kan dawt bangin midang kan dawt khawhnak ah bawipa harnak kan ton tikah sifahnak kan ton tikah nangmah min ruang ning zahnak zong bawipa kan ton tik zongah kan sinah na um peng lai na thiang thlarau in lam na kan hruai lai ti kan zum ca zong na min kan in thangṭha Bawipa vailam cungah khan ralkap hna le a zotu hna nih cun na rum ai dan le Bawipa hlingluchin an in chin i angkelo in chia cu an ca ni a chuak na tein tudan a rami vialte kan dihlak caah cun na vai dawh hringhran da kan caah nai dawh tuk Bawipa cu na kan dawtnak ai dawhmi cu ka rami vialte nih kan nunnak a kan langhter khawh men ding caah ralṭhatnak ngamhnak na dawtnak cu kalpi khawhnak mi hmaiah dirpi ngamnak kan pe law tuzan ta kan i tleimi a ceumi bantukin mui lakah a ceu deuhdeuh i muinak a ceu langdang deuh bantukin mi santlai lo mi harsa hna le kanmah ai do lomi vawlei mi hna sin kan kal tikah na fale kan sinak kha kan nunnak kan tu a sernak in kan ceu chinchinnak ah ding ca zongah kan nunnak in na kut na ke ah kan hmang ṭhan ko na kan dawt tuk na hawi ṭha kan si caah kan i lawm zungzal in zungzal kan hawi ṭha na si caah kan i lawm kan sining vialte na kunak nan chanh na fa Jesuh min in thla kan cang kan biak mi kan Pathian amen zapi kan to hna lai